Şu wagt hormatly Prezidentim hemme gazanan biziň netijämiz o siziň siziň gazanan netijäňiz siz şu derejä ýetirdiňiz ynha şun ýaly owadan bina şu telekeçileriň binasy partiýaňkam üç ýüz orunlyk hemme welaýatda şert döredildi Bankymyz işleýäýdini hemme welaýatda. Hemme welaýatda bizde mekdebimiz bar. Hemme welaýatda biziň partiýamyz gowy binalarda ýerleşdi. Hemme zat ýeke siziň gollaryňyz bilen boldy. Hormatly Prezidentimiz bu Öňümizde köp işleri tabşyrdyňyz. Biz şu wagta çenli tabşyryňyzy ýerine ýetirip gelýäs. Nesip bolsa bundanam aňyry şu wagt bu uly tabşyryklar Kali zawod hem awtoban biz oňa düşünýäs. Siz bize özüňiz uly baha berdiňiz. Indi diýdiňiz, siziň oňarmajak işiňiz ýok diýdiňiz. Hormatly Prezidentimiz, biz indi hakyky halkara taraba seredip başladyk. Biziň çykarýan harytlarymyz hemme ýurda gider. Hormatly Prezidentimiz, siz öz gymmat wagtyňyzdan bize wagt tapyp, bizi gutlamaga geleniňiz üçin ýene bir gezek size köp sagbolsun aýtmaga rugsat beriň. Hem hemme telekeçileriň adyndan size rugsat beriň Görelde diýlen aty sowgat bermäge, hormatly Prezidentimiz.
Hormatly adamlar, hormatly telekeçiler, biz ine bu ýyl hem Türkmenistanyň Beýik Ýüpek ýoluň hem ýüregi diýip hem atlandyrdyk. Magtymguly atamyzyň belişi ýaly Jeýhun bilen Bahryhazar arasy çöl üstünde geçer. Ýedi türkmeniň bir suprada taýýarlyk kylynsa aşlar göteriler. Ol ykbaly türkmen. Diňe

Soňra hormatly Prezidentimiz hemmelere üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.
Men Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Baýly gurluşyk hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy Döwran Baýlyýew. Ine şu gün biz türkmen telekeçileri üçin uly baýram, uly şatlyk, uly toý. Şu günler Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredileniniň on ýyllyk toýy mynasybetli Biziň hormatly Prezidentimiz özüniň gymmatly wagtyny sarp edip, biz türkmen telekeçilerini gutlady. Hormatly Prezidentimiziň şeýdip bize berýän goldawlary netijesinde biz türkmen telekeçileriniň abraýy, işe bolan hyjuwlary, höwesleri hasam artýar. Hormatly Prezidentimiz biz türkmen telekeçilerini diňe biz öz Türkmenistanymyzyň çäginde däl, eýsem daşary ýurtlarda abraýlygyň belent bolmagyny, başynyň has hem ýokary bolmaklygy barada uly aladalar edýär. Hormatly Prezidentimiz şu gün biz türkmen telekeçilerine mundan hem beýläk has uly goldawlarynyň, kömekdir ýardamlarynyň berjekdigini bize aýtdy. Biz hormatly Prezidentimiziň bize berýän goldawlary netijesinde, özüniň alyp barýan syýasaty netijesinde, hormatly Prezidentimiziň bize beren görkezmeleri netijesinde ýurdumyza daşary ýurtlardan getirilýän önümleriniň ýeriň tutjak önümleri has-da köp öndürmek barada, ýurdumyzdan daşary ýurtlara eksport ediljek önümleriniň önümçiligini has-da artdyrmak barada özümiziň gujur-gaýratymyzy görkezip, zähmet çekjekdigimize ynandyrýarys. Hormatly Prezidentimiziň şu gün biziň Senagatçylar we telekeçiler birleşmämize gelip, Bize şu edýänje ujypsyzja işlerimiz üçin bize özüniň şa serpaýyny, gymmat bahaly sowgatlaryny hut öz eli bilen gowşurmagy biz türkmen telekeçileriniň geljekde-de uly zähmet üstünliklerine itergi berdi. Hormatly Prezidentimize biziň şu çekýän zähmetimiz üçin bize beren şa serpaýy üçin hormatly Prezidentimize köp-köp sagbolsun aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli.